Hemmäňize salam dostlar. Bu gün men size nädip HTML öwrenmek öwrenmekligiň nähili ýollarynyň bardygyny görkezjek. Eger siz ýaňy ýaňy ýakynda başlan bolsaňyz ýa-da häli Wapşe tanyş däl bolsaňyz HTML bilen ýa CSS dilleri bilen geliň haýsy kitaplary öwrenmegi seredip göreliň haýsy kitaplary öwrensek bolýar. Birinjiden men size aýtjak bolýan kitabym Izuçaýym programmirowaniýe na HTML5. Bu kitapda surat görnüşinde köp zatlar düşündirilýär. we ähli ähli aspektler bar karoçe bu jikmejik hemme zat düşündirilýär hemme tekler nähili işleýändigi hakynda gyzykly umuman şu kitapdan başlaň ikinji aýtjak bolýan kitabym Bu HTML pad häzirki görnüşi, häzirki versiýasy ile professional. Bunda haçanda birinji kitaby öwrenip bolandan soň bu kitaba geçse bolýar. Sebäbi munda prosta teoriýa arkaly düşündirilen Onça gynrak düşýär srazu mundan başlap. Evet, üçünji aýtjak bolan kitabym HTML we XHTML. bu kitaby bu kitapda da polny hemme zat gowy ýazylan, okap görüň düşünersiňiz. Bir bir iki sany proýektler edilýär. Hakyky proýektler diňe teoriýa däl. Şonuň üçin maslahat berýän, hökman okaň. Dördünji aýtjak kitabym Munda HTML i CSS. Bu kitaby okamak bilen siz diňe HTML-i özleşdirmäňiz-de, galyberse CSS, CSS-iň hem nähili işleýändigine düşünersiňiz. CSS, CSS-i öwrenmek hökmandyr, sebäbi diňe HTML-iň özi bilen siz hiç saýt ýazyp bilmersiňiz. A CSS-i öwrenmek gerek, sebäbi Ol görk berýär saýda, saýdyň owzallygy üçin jogap berýär. Okap görseňiz düşünersiňiz. Soňky aýtjak kitabym, na samym del kitap köp html css köp kurslar bar naprimer. Ýöne meň aýtjak bolýanym siz srazu kursa başlasaňyz düşünmersiňiz sebäbi o ýerde öňden ýazylyp goýlan wideolar ýa-da Ýasalyp goýulan wideolarda sebäbi tiz tiz aýdyp geçýärler i siz postoýanno pauza basyp düşünip oturmaly bolýaňyz. Şonuň üçin häli siz bilmeýän bolsaňyz html i css i saýt döretmegiň nähilidigini bilmeýän bolsaňyz karoç kitapdan başlaň. Haçanda bu kitaplaryň biri ikisini gutaraňyzdan soň kurslara geçseňiz bolýar internetde näme köp kurs köp. Şonuň üçin howlukmaň başda Başlangyjyň bilim öwrenmegisi serembaş tegleri ýatlamaly. Men indiki kurslarymda görkezjek nähilli işleýändigimi teglerin. Apakaş kitaplary okaň öwreniň boşa durmaň derin. Şuny ýene aýtjak bolýanym bar gowy kitaplary ýöne eger wagtyňyz bolsa görüň internet resurslary bar naprimer Three Schools, Bu ýerde diňe HTML däl, köp dilleri öwrense bolýar. No Pakasia, Şu diňe HTML i CSS çastyny öwrenseňizem bolar. Bärde-de gyzykly i aç-açan görnüşde görkezilen hemme zat. Girip görüň, gynanmarsyňyz. Primerleri bar bärde, uprawneniýeler bar, dama ýa-da öýüşleri bar, edip görseňiz. Ýene-de gowy atlyjymy saýyp, bu hiç deme bug. Haçan eşit saýt ýazyp başlaýanymy serewne şu wklaklaryňyz açyk bolmaly potamu şda şu hiç demeniň dokumentasiýasy diýsegem bolýar. Bärde ýok zadyň özi ýok. Gowy primerler görkezilen. Umuman girip görüň. Soň ýene gowy kitaplar bar, naprimer, HTML plus ýesi, HTML piýat plus ýesi skrip. Bu häzirki wersiýalary gaty gyn öwrenmek ýöne gyzykly. Ýene-de bar HTML üç, bir kitapda üç sany dil öwredýär, HTML piýat, CSS dili, JavaScript. Geçen diýen gaýdan kitaplymyzy öwrenenimizden soň okap görüň bularam gynanmarsyňyz. Ýene-de CSS-i başdan aýratyn öwrenjek bolsaňyz şu kitaby size maslahat berýän. Gowy gowy ýazylan düşünikli dilde. A tak men aýtjak zatlarym şular. Indiki wideolarda girişeris nädip işleýändigini göreris.